Hallelujah. Praise the name of God. Today we wan thank God for everything wey im dey do for we life because if no be God, only nobody for know where we for dey. So today make una join me make we thank Baba God for all the things wey im don dey do for we life. In Jesus name, make we pray today. First Thessalonians chapter 5 verse 18 talk say, Make una dey thank God for everything because na so God want say make una wey dey inside Christ dey do. Baba today we wan thank you for everything wey you dey do for we life, for the way wey you dey carry bless us, the way wey you dey carry keep us, the way wey you dey carry protect us. Daddy today we come before your domot to say baba you do well for we body mm. and so today na for inside this mm, center of all the gbege and gbegerit wey life dey carry na we say make we come match ground for your presence for inside your front for your domot with heart wey full with better better twale and shoulder wey no dey go up daddy today we no we carry heart take talk thank you for we gree say na because of your presence wey dey for we life even for those small small thing wey be say e dey cause we strength to fail e dey cause us to lose guard and to misbehave na because of your presence na im those things no swallow us daddy na im we say make we come tell you twale daddy today we carry we voice for one single ogbonge prayer to tell you thank you for their gidigba power wey you carry sama us for the times wey be say things dey run us down daddy we say thank you because na you be the one wey dey cover us like canopy na you be the one wey dey protect us like tower na you be the one wey be say we fit run hide when rain wan beat us when sun wan knack us when things wan when the world don do us wetin no good na you o oh baba god na you be the strength na you be we source wey be say e no dey allow us to lose power e no dey allow us to lose gallant strength na you baba na you we recognize am when we no dey strong when e be say things just carry us warm to wear us for ground na you be the power wey dey renew with strength and you dey hold us for up mm, because with your mighty hand you no go let us fall daddy thank you daddy thank you for the one wey be say na you be we rock mm, rock wey no dey shake rock wey no dey move na you be we one wey be say you dey save us alias with salvation that dey thank you for you na you be we help wey be say e dey ever ever ready two four seven your mount your position you no dey waste time you no dey lose guard even for time wey be say gbege dey everywhere na you be the baba god wey dey run matter for we Mm, your grace na im dey hold us strong when we dey feel say we no go fit run matter we no go fit move forward even carry one leg put for the other front we no go fit but na your strength o na you dey carry us na this your love wey no dey finish na im dey carry us na im dey envelop us na im dey cover us like blanket e dey cover us when we dey feel say everything don scatter and we don dey feel say na only us just dey say nobody fit help us na you baba god na im dey daddy today o as we dey jazz comot for house make you grant us the akanuche the wisdom wey dey come from you alone make we fit depend on you for every every moment whether na moment wey be say we don tire make we know say na because of your strength wey dey dey perfect for that way weakness na we go take gallant strong daddy today help us make we fit surrender we fear and the thing wey dey worry us make we carry and give you make we heart know say na for your power carry us through every matter and matthiases of life no matter the matter na your presence na your power na go carry us say through siriri werere mm. daddy o as we dey waka dey pass all the gbege and gbegerity wey dey we front so daddy we dey pray today make your spirit dey pilot us dey be our compass with better better wisdom and sense Daddy, now so we pray am. Make your peace, wey be say e pass anything wey human being feel reason, make e pochichon for we side, make e guard we heart, make e guard we mind well well for inside Christ Jesus. Baba God, we thank you. for the lesson wey you carry teach us wey we learn am well well through the thing wey we don suffer and through the thing wey be say instead of am to kill us e dey help us grow mm. because we dey depend on your power e dey help us mature e dey help us gallant well well daddy we thank you daddy today as we dey comot so we dey pray say make we experience wey be say e for fit cause us weakness make e be the thing wey go remind us say you dey faithful you no dey fail and that your grace dey gallant and e no go disappoint so that we heart wey dey gree say we dey very very appreciate we go offer this prayer of thanksgiving of twale to your presence wey no dey fail and to the strength o wey you gallantly provide for every moment wey be say e be like say power don finish for we life daddy today make your name remain glorified now o and forevermore in jesus name we don carry pray amen